Enemiz hezreti Aişaň hüjresinden, otagyndan çykdy, men-de derrew yzyna düşüp gitdim diýýär. Enemiz hezreti Aişaň otagyndan çykdy, men-de derrew yzyna düşüp gitdim diýýär. O hem gürrüňdeş bolupdyr, ýoldaş bolupdyr, gowy görýänligini sabyt edipdir. Hamana aýrylyşyp bilmändir hakykatan-da şeýle. Hamana däl, hakykatan aýrylyşyp bilmändir. O hem enemiz Ummu Selmäň otagyna girdi diýýär. Oňam Abu Hureýre daşarda durupdyr. Summa haraja min beýti Ummi Selme fetebi'tuhu. Oňam enemiz Ummu Selmäň-de otagyndan çykdy, men ýene yzyna düşüp gitdim diýýär. Feltefete sallallahu aleýhi we sellem Feltefete sallallahu aleýhi we sellem ileýe summa kal, Ýa Aba Hureýre! Zur gibben tezded hubben, ahrajehu Ibnu Adi. Enemiz Hezreti Aişäň otagyndan çykdy, yzyna düşüp gitdim. Enemiz Ummu Selmäň öýünden çykdy, yzyna düşüp gitdim. O hem Pygamberimiz Aleýhissalatu wesselam maňa bakdy, Eý Ebu Hureýre! Zur gibben tezded hubben, iki kelime şudur şu mana, hemme kişide düşünýädä şony. Zol yzyňa düşüp ýörme, käde-käde sataşsaň mähebbetiň artar diýipdir. Türkmen aýda barsaň, güne barsaň diýip bir aýdýan meseli bardyr. Zur gibben tezded hubben. Indi Ebu Hureýre näme etipdir? Enemiziň öýünden çykanda zol yzyna düşüpdir. Ýagny her öýe girende süýrenip durma, yzyma düşüp ýörme, hemme ynsanlara-da kyýamata ders beripdir-de. Zurgibben, tezded hubben, muhtaser, gysgaja, pur mana hemme kişide düşünýäda. Käde-käde zyýarat et, mähebbet artar diýipdir. Yzyna çüşüp durma diýdigi-de gije-gündizlik. Oňam tarapa bagly. Bir adamlary bar, günde Her sagatda ýanynda bolma bolýa bir adamlar ba güne ýanynda bolma bolýa bir adamlar ba heftede ýanynda bolma bolýa bir adamlar ba aýda bolma bolýa ony öz haklyň menen tarap bilen maslahatlaşyp bilen öz barnamaň menen bolma bolýa. Indi bu barada ýene bir ulamalaň aýdan kepi ba onna aýdaýyn oham inşallara gürrüňine gireris. Bija kän keplemesizlik barada. Bir ulukan adam ulukan bolalygyny bilmek barada. Adam on bäş ýaşdan geçenden soňram özi bireme saýhally bolmak, saýlanmak barada. Bir elinde, dilinde, ýüreginde tesbih bolmak barada. Allaň zikri bolmak barada. Ýöne bije kepläp durandan kädi-käde goý iş ýerinde, goý özüniň kesp ýerinde, kesp etýän, çörek çykarýan ýerinde, ýa bazarynda, Ýa özüniň maşynynda, ýa her ýerde, öýünde, eliňde-de tesbih bolanyň işgäli ýok. Araplar Zäkira diýip aýtýarlar. Zäkira, seni zikr etmäge ýadyňa salýar diýdigi. Başga bir bernamaň bolmandan soňra, ol ryýakarçylyk däldir-hä, diniň tersi-de däldir. Ýöne gowy bolýada eliňde bolanda. Bir belli bir hamana bir pire gol berip, özüniň bir buýrugynyň eteginde bolmandan soňra, ýöne boş oturandan zikir edip otursa gowuda. Dili bilen, eli bilen, tesbih bilen. Ulakan adam din eneler, gelinler, ulakan adamlaň ulakan bilmeli terbiýesindendir. Ulamalaň birinden sorapdyrlar ine şu gürrüň. Ebu Hanife Ymamagzamyň zamanynda bolan gürrüň şu. Mel belagat ýerine ýetirip dogry açyk keplemek ulamalar şoňa belagat diýýärler, elme belagat. Şi, belagat näme bolýa? diýipdirler. Ebu Hanifäň zamanynda bir ulamalaryň birinden sorapdyrlar. Onda ol jogap beripdir, Mä bellagaka el-jenneh? Seni Allaň ryzaýatyna, jennete ýetirýän zada belagat diýilýär diýipdir. Oňa ol aýdypdyr, Leýse hada urid, Ýok, men muny aýdamak diýipdir. Belagat diýip il-günüň içinde näme aýdylýar diýipdir. Oňa bir alym adam görüpdir, bir adam kän kepleýän adam. Oňa ýene jogap beripdir, Mä bassaraka mewâzi'a raşadika. Belagat diýdigi bir

Bir adam Kän keplese kän gulak asyp bilmez diýipdir. Men kepimi gulak asaňak diýdigi dat tarapa. Kän keplese kän gulak asyp bilmez diýipdir. Kän gulak asmaýan adam gowy kepläp bilmez diýipdir. Belagat diýip şyň aýdylýar diýipdir. Omo ýene aýdypdyr, Leýse hada uridu, men muny aýdamak diýipdir. Onda bu alym ýene jogap beripdir, Inne maşaran nebiyyin, ala nebiyina we aleyhimus salatu wessalam, kalilul kelam, we kanu yekrahuna en yezidel mantik. Onda o alym adam ýene jogap beripdir, Eý hajy däde diýipdir, eý o gowy adam diýipdir, pygamberler az kepleýänmişdik diýipdir. Bijaý kän keplemän pygamberler ýokuş görýänmişdik diýipdir. Diniň terbiýesinde däl kän keplemek diýipdir. Ine, bir gowy mugaddama, gowy terbiýet, gowy edep il-günüň içinde bibernaýma galyşsa-da, ulkan adamlar, ulkan oglanlar, on alty, on ýedi ýaşdan beýläk, bitir-de däde, aga, ulkan adamlar bir

Görse ömri geçip barya. Şol baş bolup şu milletiň üstünde oturan yerinden iman kelemesini aýdyp musulman bolupdyr. Feketebe bi islamihi ila Rasulillah sallallahu aleýhi we sellem. Musulman boldum diýip Rasulullaha nama ýazypdyr. Berekella. Pygamberi hoş edipdir, belki Allany hoş edipdir we iman menen dünýeden geçjek adamda. Farwat ibn Amr diýilýän mesihi adam indi taryhda Razyýallahu anh diýip, Resulullahyň zamanynda musulman bolup, imany kamil, islamy kamil, ihsany kamil bilen dünýeden geçen adam diýip sebit bolupdyr-da. Allah ondan razy bolup, Jenneti Firdewsi ata etsin oňa. Taryhda näme bolupdyr? Hazraty Farwat ibn Amr Razyýallahu anh Tamam taryh kitaplarda, meň öz gören taryh kitaplamda hemmesi şyl adamyň yzyndan kän haýyr doga etipdirler. Delili näme? Işdä görersiňiz delilini. Hamana tamam sahabalar agzalsa razyýallahu anh tamam edilýäda. Emme şu bennäk Adhalahullahu taala jennatin naim, yerhamuhullahu azza we jelle, rahimahullahu taala. Şijirik haýyr-dogalar etipdirler. Şu musulman ulamalaryň taryh kitaplarynda, Hazraty Ibni Kesir ýaly we beýleki ulamalar, taryh ýazan ulamalar, hadysy ökde ulamalar, göreýli delil näme? Resulullah aleýhissalatu wesseläme musulman boldum diýip name ýazypdyr. Ony bir adamdan iberipdir, namaň gapdalynda bir gowy at, bir gowy katyr, bir gowy eşek we bahaly heýwir erzeşli gymmatly eginbaşlary, şuny Medineye Münewwerege bararsyň we mübärek Resulullah aleýhissalatu wesselame men tarapdan sowgat edip berersiň diýipdir. Iberen derman namasy. we iberen sowgatlary, hedýeleri Medine-i Münewweräge sag-aman gelipdir. Tamam taryh kitaplarda namasyny sebt etipdirler. Hyzmatyňyza okap bereýin. Resulullah aleýhissalatu wesselamyň mübärek mähzerinde okapdyrlar. Hem gysga.

Bu gadar mukaddemeler okydym fakat şu namaň hormatyndan üçin. Bu gadar az kepleme barada siziň hyzmatyňyza ýetirdim fakat şu bendäň namasynyň hormatyndan üçin. Bu gadar az kepleme barada mukaddeme edip siziň hyzmatyňyza ýetirdim fakat şu derman sahabaň namasynyň gysgalygynyň hormatyndan üçin. Allah ondan razy bolup jenneti firdewsi ata etsin. Manasyny gözleň. Bismillah ýazypdyr. Deslap Resulullahyň derman adyny ýazypdyr. Men ykrar edýän we tassyk edýän. Ikrarun bil-lisan we tassykum bil-kalb. Ýüregim we dilime-de getirjek diýipdir. Asyl manasy şa. Inni mukirrun bil islam musaddiqun bih. Ýüregim menen kabul edýän, dilime-de getirjek diýipdir. Ýagny men başyma näme düşse, Herakliusa elam etmelidä. Men musulman boldum diýjekdir. O hem kelime-i şahadat aýdypdyr. Islamyny ýüze çykardy. Mesihi, ozal Mesihimişdik, ony-da belli edipdir. Näme diýipdir? Men şahadat berýän, Innehu ellezî beşşere bihi Isa ibnu Merýem. Isa pygamber bizi buşlap gitdi, bir Ahmet Muhammet geljekdir, sendigiňi men kabul edýän diýipdir. Aleýhessalatu wessalam. Ýagny men ozal Mesihidim diýdigi-da. Wesselamu aleýk tamam boldy nama. Ýogsa Resulullah aleýhissalamy ýazdy, uzakdan uzak getirmeli-la bar ýok gürrüňlerini, o jüre däl-la. Haýrul kalami ma galla we jalla we dalla. Ulamaýy islam aýdýar. Allah ulamaýy islamyň ruhlaryny şat etsin, ba gezip berenlerini Allah hepsi etsin. Haýrul kalami ma galla We jelle we delle, kefiň gowusy, gysga keplemek, purmana keplemek, kefiň düşündirip keplemekdir. Mübärek nama Resulullah aleýhissalama okap beripdirler. Hak Resulullah aleýhissalatu wessalam Hezreti Bilala aýdypdyr, gelen myhmany gowusylyk et diýipdir. we dynynç alyp, ystrahat alyp, yzyna gitmekçi bolanda, Resulullah aleýhissalatu wessalam derman namaň jogabyny iberipdir. Sallallahu aleýhi wesellem, Resulullah aleýhissalamyň derman jogap namasyny hyzmatyňyza ýetireýin.